اج اساں ستلج دریا دے وچ موجود ہیں۔ اے سکے پانڑی دے بعد اے بیڑی چودی مٹی اچ کھڑی اے تئیں ایں امید تے کہ دریا ہک دفعہ ول واسی اور ایندے پانڑیاں اچ اے ایویں بیڑی ول ٹھلسی انشاءاللہ۔ میڈی درخواست اے کہ تساں ساڈا اے چینل یوٹیوب چینل سویل سرائیکی سبسکرائب کرو گھنٹی دا بٹن دباؤ تاکہ ساڈی نویں آونڑ آلی ویڈیو تہاڈے تک بروقت پجدی رہندی ہے۔ ایہ تہاڈی ماء بولی نال محبت دا اظہار ہی ہوسی اور سرائیکی ادب زبان دی خدمت دے وچ تہاڈا عملی حصہ وی ہوسی۔ اج تہاکوں میں ہک سرائیکی دا قصہ سنڑینداں۔ قصے دا جیویں منڈھ بدھیندا ہئی او جیویں اساڈے قصہ گو آدھے ہن کہ واہ واہ ہے اللہ بادشاہ ہے کاغذاں دی بیڑی ہے کبوتر ملاح ہے لوک ویندے پن ساڈی صلاح ہے۔ ہک بادشاہ ہئی بادشاہ تاں آپ اللہ ہے۔ او ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہئی۔ اوندی بادشاہی اچ ہک بڈھڑا راندھا ہئی۔ کلھا ہئی شودا اوترک ہئی۔ اگاں پچھاں کوئی کائے نہ ہاس۔ ہک باغ ہئی چھوٹا جاں اوندا کھجاں دا۔ بس او سارا ڈی اتھاں ای رہ ونجے باغ اچ اپنا رونق لائی رکھے پال آون۔ لوک لنگھے نوں وے حال حوال تھی وے ہوندا روٹی ٹکی کھاوے تے سم ونجے ہوندا کوئی خرچہ زیادہ تاں ہئی کینا سال بعد کھجاں پکن مال آون ڈاڈا پنو پٹ گھنو او آکھے ہا پٹ پٹ گھنو تہاڈا اپنا ترکہ ہے اپنا مال ہے بال ونجن مزے نال پنو کھاون

او جیویں آدھن نا واتر ساخ دی شاہ ہے سانجھی ہے ساریاں دی جیڑھا آندے کھا ویندے کجھ بچ کونین پنڈو تے ونج کے وچے نا پنجھا ہک روپیہ بن ویندے سال دا میڈا آرام نال گزارا تھی ویندے پرانے زمانے اچ سستا زمانہ ہوندا ہئی اوں آکھیا توں عجیب پاگل آدمی ہے توں اپنے بڈھیپے دا خیال ہی نئیں پیا کریندا سارا سال راکھی توں کریندیں خیال توں رکھدیں تے او پنڈوں آ کے وستی آلے کھا ویندن۔ کجھ اپݨی سوچ اڳاں دی سوچ کوئی تیݙے تے کوئی اوکھا ویلا آ ونڄے کوئی بیماری لڳ ونڄے تیکوں تاں کون ہے تیݙا اڄ اڄ کوئی کہیندا کائنی توں مہربانی کر اے اپݨی جیڑھی محنت ہے اے توں اپݨے کول رکھی کر اوں آکھیا نہ کاکا بس ٹھیک ہے گزارا تھیندا او ساری رات لڳیا رہیا اوکوں سمجھیندا رہیا اخیر او ایں ڳالھ دے اتے اوکوں

میکوں مطلب اوں ویلے ایہو اگر پہلے خیال آ ویندا چنگے ویلے تے ہنڑ تاں میڈے کول بڑیاں جائیداداں ہوون ہن۔ خیر سی پنڈ کٹھی تھی گئی جلے پھر ساری کٹھی تھی گئی پنڈ او ہونجھا بھونجھا کر کے ساری میل کے تے شہر گھن گیا۔ منڈی گیا چنگے بھلے پیسے کمتا کھیسے بھری گئے پیساں دے بڑا خوش ہووے اور بڑا دعائیں ڈیندا آوے اپنے اوں سکے کوں جئیں اوں کوں اے چنگی مت لائی ہئی۔ او آندا پیا ای پیسے چا کے گھر آلے پاسے اگوں رستے اچ ہک وڈی نہر آئی۔ نہر دے اتے ہک کھیڈ تھیندا پیا ہئی۔ کھیڈ اے ہئی بھئی او لوک غوطہ خور او چوتے بدھی کھڑے ہوون او ایویں ٹبی مارن وچ ونج کے پانڑی اچ تے او تلو مٹھ بھاراون کہیں شے تے او مٹھ کھولن جیڑھی شے مٹھ اچ ہتھ آ ونجے ہوناں دی کوئی پیسہ آ ونجے، کوئی موتی آ ونجے، کوئی سکہ آ ونجے، کوئی جیڑھی شے آ ونجے۔ تے او ایویں کھیت تھیندا ہا کھڑا ہئی، ایہی کھڑ گیا ڈیکھن کھیت کوہیں دے ہتھ اچ کیا آندا پئے، کہیں دے ہتھ اچ کیا آندا پئے۔ لالچ تاں تھیا انسان دا۔ اوں آکھیا میں کھیت کھیڈداں۔ او کوئی پیسے رکھی کھڑے ہن۔ پنج پیسے ہن یا ڈاہ پیسے ہن ہک ہک دفعہ غوطہ مارن او بندہ بیٹھا ہے تھیا اتھاں جیڑھا ٹھیکیدار ہئی اوکوں پنج پیسے ڈیون غوطہ مارن جیڑھی شے مٹھ اچ آوے تے او اپنا ہوندی اوندے بعد ول بیا ول بیا ول بیا او او آکھے جی میں کھید کھیداں قسمت ازمیناں اللہ سئیں مہربانی کیتی ہے پہلے میرے کھیسے بھرے ہوئن متاں کو بئی کوئی شے ہتھ آ اوسی کھیڈ شروع تھی گیا تے اوہو کھیڈدا تے اوہو کھیڈدا تے او تاں جیہڑے کھیسے اچ ہتھ مارے اس باقی او اوندے کول کھڑے ہوون تے ڈاہ سکھے ہنی۔ اچھا ہن کھیڈ ختم کرنڑ دا طریقہ اے ہئی بھئی جیہڑے کھیڈ ختم کرنی ہووے ہا کہیں بتاں کوں تاں او جیہڑے مٹھ بھر کے آندا ہئی او اے آدھا ہئی کہ بس ہن میں اپنڑی قسمت اپنڑے گھر ونج کے ڈیکھساں۔ تے او ونج سکدا ہئی نہ تاں کھیڈ ختم نہ تھی سکدی۔ او جیلھے آخری سکہ اوندے کول ریہا تے او آخری سکہ او ٹھیکیدار کوں ڈے کے گوتا ماریا تے وچوں جیہڑا کجھ ہتھ آیا او گھن کے مٹھ بند کر کے اوں آکھیا سی بس ہن میں اپنی قسمت گھر ونج ڈیسی۔ اوں آکھیا چلو بھئی توں ونج سکدیں۔ او ٹر پیا جیلھے ڈھیسارا پندھ کر گیا اوندے بعد جو او مٹھ کھولی تاں مٹھ دے وچ او جیڑھے او ہن۔ پتھر شتھر ہن انہاں دے وچ ہک موتی چمکدا پیا ہئی بڑا خوبصورت موتی۔ بڑا خوش تھیا پچھاں ولیا آیا اور شاہد تے لے گیا بھئی میں گم موتی وچے ناں بھلا سیں مہربانی کرے سیں تساں پیسے تاں سارے مکائی ودا ہی اتھائیں ہوں جوئے شر گیا۔ او شہر گیا ہک ونج کے تے سونارے کوں ڈکھایوس موتی بھئی میں موتی وچے ناں۔ ہݨ سنارا اوں دے در ݙیکھے اوں موتی در ݙیکھے۔ اوں آکھیا کیا ݙیکھیں میاں خیر ہے میک کوں ملے ہے اتھاں میں ایہو کھیݙ کھیݙیاں اوں دے ملے میک اوں آکھیا کوئے نہ یار ایہ تاں عام موتی تاں کائے نی اور نہ میں ایندے پیسے ݙے سڳداں سچی ڳالھ ایہ ہے کہ میݙا جیڑھا سارا سامان پئے سونا پئے ایہ ویچ کے میں ایندے پیسے نی ݙے سڳداں۔ بڑا خوش تھیا حیران تھیا کہ ایہ تاں میݙے ہتھ کوں ٻہوں وݙا خزانہ لڳ ڳئے۔ او چلو بھئی توں نی ڈے سگدا تاں بیسن والے کوں پچھ گھننا۔ او بے کول گیا، بے کول گیا، بے کول گیا۔ او کوئی مطلب چنگا ویلا ہئی او اوں ویلے مطلب نہ تاں اوکوں کوئی ٹھگ گھنے ہا۔ او جیندے کول ونجے او آکھن سی تساں یا تاں بادشاہ ہی وے بھیس بدلا کے سارا ایمان ودے چیک کریندے وے ایں موتی دے پیسے اساں نی بھر سگدے۔

او ٹر پیا رستے اچ جیویں اوں مٹھ کھولی ڈٹھوس او اوہے اوہے پنجاہ روپے ہن جیہڑے پنجاہ روپے اوکوں اوں ویلے ملدے ہن جیہڑلے او پنڈ ویچ کے تے گھر ویندا ہے اوں اللہ دا شکر ادا کیتا اور پچھتانا اپنی ایں گالھ تے کہ میں خام خواہ بالاں کنوں ونجائیے پنڈ بالاں کوں نی کھاون ڈتی اور میرے نصیب اچ جیہڑی شے ہئی میکوں ملنی تاں اوہا ہئی جتنے مرضی میں دھرتال کیتن میرے نصیب دا جیہڑا رزق ہئی میکوں ملنڑاں ہئی ایں واسطے سیاںڑے سچ آکھدن